Abusuafoɔ mekyeakyea mo some of you ɔho mo hate nipa mo tan nipa ma ne da hɔ adɛn na mo yɛ saa Nana Donkor Nana Donkor yɛ hwan Nana Donkor yɛ nipa Nana Donkor yɛ nipa a mogya firi ne mu adɛn adɛn adɛn a ɔmo ɔnyɛ nipa na ɔmo asɛ bi ɛyɛ ɔmo se ɔmo interview amanfoɔ na ɔmo yɛ nipa kyɛ Nana Donkor Nana

Wokaa wɔ kodu a na wayi ne mmirika. Naa Nadɔ nkɔ, ɔte ne ho denden no ase, waka obi. Mo deɛ mo meyɛ sɛ biribiara to nkyɛn. Moahu sɛ Naa Nadɔ nkɔ ahyɛ da akɔka obi da? Naa Nadɔ nkɔ, deɛ na mogye wɔ ne hɔ? Ah, Dɔmahene na ɛde ne ho na ɔsɛ ɔbɛma Naa Nadɔ nkɔ ayɛ ne interview. Ɛna ɔhene, wahu ɔhene a ɔgyina ne kuro mu ɛyɛ dɛ, ɔsɛ dɛ ɔgyina ne kuro mu ɛdoo sɛ ɔyɛ ɔte gata mu da. A good example of leadership, ɛwɔ sɛ wɔ set example ɛma ne nkɔlaa ne ne manfoɔ no ne manfoɔ no follow. Ɔhene ɔhene a ɔnfa n'ahennie ntu ne ho ɛne dɔman hene. Me meyɛ asanteni. Me me nana me nana bɛrima nana yɛ otumfuo burumankoma hene. Ɛgya mɛnu Awurade mfa ne kra nsie. Meyɛ Asanteni ankasa. The way a some of you Asantefoɔ no bi mo ka nsɛm ne the way a mo keka mo nsɛm ɛnyɛ ɛnyɛ fine ɛnyɛ fine. Na na dɔnkɔ do you guys know the number of lives a sister wei wa save? Yɛn nyinaa yɛ wɔ ahanom sɛ yɛhu ne dwuma pa a ɔyɛ de ma ɔman Ghana. Adɛn nti na moyɛ saa? Adɛn na mo deɛ mo di mo ani sɛ mo tan obi a mo tan naa mi ehu sɛ mm mo tan no. Adɛn? Adɛn? Interview no a ɔyɛɛ Dɔmahene no, akye a na epue. Interview no a na Anadɔn kɔyɛɛ Dɔmahene no, akye a na epue. Ah, yɛ interviewfoɔ, journalistfoɔ no koraa na wɔn nso wɔakɔhu sukuu no. Woakɔfa journalistni sɛ ɔmmɛ interview Dɔmahene a, ɛnka ɔkeka nkwaseasɛm, ɛrebusabusa no nipa nipa ne private life, nsɛm a ɛnni kwan sɛ ɔbusa, ɛna journalistfoɔ a wɔn nso wɔyɛ professional, wɔbusa. Ɔmo nya opportunity a nkwaseasɛm na ɔmo bisa. Na na Anada Nko anya akwanya na ɔmo yɛ program kɛseɛ bi sei na Nyame ama no akwanya na wɔ wɔ ne papa no twetwe nkɔmɔ a. Ɛno nso mo tee a mo mu no ayɛ pue. Ɛnna mo bɛwu. Mo bɛwu ɛne mo nnɛ. Mo mu bi ɛne mo nnɛ sɛ mo te deɛ mo si a mo nkɔ mo anim da wɔ abrabɔ mu. Jealousy ne anibrɛ ayɛ mo sɛ yareɛ some of you. Anibrɛ ayɛ mo mu bi sɛ yareɛ. Adɛn? a sɛ wo nso woma wo yɔnko ntwa nkwa wontwa ndu ɛna na na dɔnkɔ no baabi a awurade de no adu no moyɛ ne hwee ɛnyɛ yie o ne ba taas naa na mode no bɛdi n'atɛm ɛno nso so nyɛ news biem nyankopɔn wahili no eti no wahu sɛ yɛ part of life nti ɛno nso so nyɛ news biem ɛde asɛm nie moma nipa nyɛ bɔbɔne ansa na mama tumani asi na na dɔnkɔ wayɛ no dɛn